tagħha vera u profonda. U t-tieni nett, hemm bżonn ġustizzja vera, għax hemm ħafna pajjiżi jaraw l-interessi tagħhom, dawk il-pajjiżi kbar li għandhom x'ngħidu factories tal-armata, huma jridu biex jinbiegħu dawk l-affarijiet. Jekk jibgħu hekk is-sitwazzjoni, ma jistgħux isalvu din il-problema, ma jistgħux jirranġaw dawk l-affarijiet. U wkoll naħseb ġnus magħquda illum il-ġurnata wkoll ma tagħmilx il-ġustizzja vera għax fil-bażi prinċipali tiegħu hemm ħames pajjiżi madwar id-dinja jistgħu jagħmlu veto. Jekk ma m'hemmx ġustizzja fil-bini ta' dan din il-ġnus magħquda kif jista' jkun li huma jistgħu jistabbilixxu paċi u ġustizzja madwar id-dinja. L-ewwel nett għandhom biex jirritraw dan il-power tal-veto u kull pajjiż iridu biex jir to, to treat them fuq il-bażi tal-ġustizzja. U sal-lum ma naħsibx li hemm ħafna affarijiet jiġru imma għandhom biex jagħmlu iktar. jitkellmu dwar Iran biss imma ma jitkellmux dawk il-pajjiż li diġa għandhom dawk il-armati nukleari. Jekk iridu biex aħna naslu ximkien fuq il-punt tal-paċi ejjew mill-pajjiżi kollha kemm huwa kbar jew żgħar dik m'hemmx mistoqsija. Dawk il-armati nukleari għandhom to, to, to do something bid-demm m'għandhomx biex iġibu magħhom u jgħidu lil pajjiżi żgħar li ma jistgħux. U l-punt tiegħek l-Iżlam bħal reliġjonijiet oħra, jien dejjem ngħid li Iżlam ukoll bħala continuation ta' reliġjonijiet jew il-prinċipji ta' reliġjonijiet oħra li ġew qabel Iżlam, l-għan hu li fl-aħħar l-umanità t'imħabba u t-tara t-triq lejn Alla u lill-umanità. U l-Iżlam jenfasizza ħafna fuq il-punt tal-ġustizzja soċjali u jgħid li dawk li huma foqra għandhom dmir biex jaqsmu dak li għandhom u jagħtu minn dak lil dawk li huma foqra li huma vulnerabbli. u jitkellem ċar u tond fuq ġustizzja kollha, ġustizzja man-nisa, id-drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tal-foqra, id-drittijiet tan-nies li għandhom diżabilità, id-drittijiet tal-animali wkoll. Imma sfortunatament dan dawk it-tagħlim dan it-tagħlim ma narawhx fil-pajjiżi Musulmani u din hija xi ħaġa mhux pożittiva. Għandhom bi jaqraw it-tagħlim sew u jaħdmu skont dan it-tagħlim jekk jistgħu u jekk jirrenġaw jiena ċert wisq li jistgħu jagħtu d-drittijiet kollha lill-poplu tagħhom.
Grazzi ħafna. Ma nafx jekk hawnx xi ħadd li jixtieq jagħmel xi mistoqsija.
Xtaqt insaqsi mistoqsija lil lajk. Kont qed titkellem fuq kif il-komunità tal-Aħmadija tittraduċi x-xogħlijiet tagħha fil-lingwi illi jospitaw lill-komunità. Jiġifieri f'dan is-sens il-pass li tagħmel il-komunità tagħkom biex biex tikkomunika man-nies tal-post. Kemm tħoss illi l-komunità Aħmadija hija influwenzata minn dak li tiltaqa' miegħu mill-esperjenzi, mill-kummenti tan-nies li tiltaqgħu magħhom fil-pajjiżi differenti? Kemm tħoss illi din l-esperjenza ta' inkontru ma' nies oħrajn, ma' popli oħrajn, jaffettwa u sa ċertu punt ibiddel lill-komunità Aħmadija.
Il-mistoqsija tiegħek nirringrazzjak huwa importanti ħafna. Il-komunità Aħmadija ma tinbidilx skont iż-żmien jew il-ħin. Il-prinċipji li nemmnu aħna huma l-istess dawk li ta il-Profeta Qaddis Muħammad, paċi tkun miegħu, 1,400 sena ilu, imma d-differenza hija li aħna nemmnu u nipprattikawhom skont it-tagħlim veru u bil-purità kollha tal-Quran. Dik hija differenza biss. Meta u Quran innifsu jagħti ħafna affarijiet li matul iż-żmien għax iż-żmien jinbiddel affarijiet jinbidlu Ħtiġijiet tal-bnedmin jinbidlu. U jagħti għerf fuq dawk u jitkellem fuq dawk il-suġġetti kollha. U naħseb li pajjiżi differenti ma jaffettwawniex xejn, imma fil-pajjiżi tal-Punent u l-pajjiżi li hemm demokrazija, nistgħu naħdmu iktar minn dawk il-pajjiżi li m'hemmx demokrazija, li m'hemmx affarijiet tajbin. Dik hija naħseb differenza li f'dawk Pajjiżi moderni li jifhmu il x'inhu il-prezz tal-bniedem jew prezz tal-ħelsien jew l-libertà, hemm aħna nistgħu naħdmu iktar din hija naħseb li jaffettwana ħafna. Imma l-prinċipji huma l-istess li aħna nemmnu li ġew 1100 sena, 400 sena ilu. U jiena jrid biex nimur anke lura, li mill-ewwel ġurnata għall-Abbat it-tagħlim tiegħu, aħna nemmnu f'dawk kollha. U naħdmuhom, nemmnu u nipprattikawhom. Dik id-differenza naħseb hi tagħmel differenza kbira lill-komunità tagħna.
Nasib iktar eh, messaġġ interessanti li nara fil-falf dal-kitbiet u propju anki fuq dak li għadek kemm attinti illi eh, il-kitbit tal-imam kapaċi jkunu kritiċi anki fuq dak li qed iseħħ fil-pajjiżi ta' tal-oriġini ta' tar-reliġjon, ġifieri mhux qed jirromantaċizza s-sitwazzjoni imma qed ikun kritiku biżżejjed biex fejn jara inġustizzja jew li r-reliġjon qed tiġi interpretata b'mod ħażin u attwata b'mod ħażin kapaċi jikkritikah ukoll. Dik naħseb Wieħed mill-aktar messaġġi li jolqotni hu li dejjem, kemm ili naf lilek għall-inqas dejjem naf li wassalt. Nerġa' nfakkarkom li dan il-ktieb Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi miktub minn Mirża Masroor Ahmad, l-Imam tal-Komunità Ahmadiyya, qed jitqassam b'xejn mill-istess ta' mill-istand ta' l-istess komunità Ahmadiyya u li tinsab fit-tarf l-ieħor tas-sala kif tidħol mill-bieb tal-ġenb. Nirringrazzjakom ħafna, nixtieq nirringrazzja mill-ġdid il-mistiedna Sur Godfrey Magri, is-Sur Michael Grech u l-President tal-Komunità Ahmadiyya Sur Lai Ahmed Atib. Grazzi ħafna.